Ah, ah. An be opore na. Gini kare momiyo Daudi. Ah, oringe remo. Daudi nochware. Eh. Mopok odong' duke nyim joganda Nyasaye. ki e kideno eno mano mokwongo mar mbak ndalo nyakorobo gajwang'a kolo collins metals osemoke maratari oliel ka bende ai kolo ok eh. ber ah, imagine okitimo maber Kawuono en tich abich. Yes. Friday ji nyaka yude mo. Wachaka chaka weekend ka. Eh. Weekend chako ga mbak ndalo kenyi kwa roge jwa. Koro kik luor lin kik buogi. Eh. Kama na kwa time tich abich ka tich abich. Koro wasemo ke oliel. Mm. Eh. Mana kaka wacho ga pile ka pile ni tich abich ka tich abich nyakora mga jwanga. En ga loso kapuoyo. Ngolo Kaliech mm. tarik noendo prariyo kod abiriyo dwe mar abich higa gana elfu ariyo kod piero ariyo gariyo mane wang' jowi mar Ramogi kaendi luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach kata min jaki dhako malalo to bok dhi luonga ni DJ Kolo Kolo Instrumental Kolo Kolo Instrumentals hey. ing'e ni nyaka chiw puoch gi pak ne min jaki kabisa namba achiel min jakin wasega penji ka indiko da nyaro chieng ni en ga nyasaye mane milamo nikech chal ni yuto kendo yuto kamoro mamalo kit ruakruok matinde min jaki ruakrego nyakwara moga jwan oyudo big boy moro nyiswa ni big boy ni to ng'a yes big boy nawe chon dok chal gima nyisa kata ni ae ang'e gima big boy notimona nothalo lemba ma kosechamo omiyo akahero mago afadhali nyisa ni and sam moro to gima ng'eyo be nyanya kacha yes. un gi kolo mm. kata mar wakruok kata mana ngima mar pinyni kuneno mm. chwo gin gik marumo kendo dichwo nyalo tho kendo gimoro amora nyalo timore eh. lakini nyasaye maduong' kiyudo idongi yesu mano kende mawinjo ka nyasaye maduong' opara nadong kode eh. koro mano e gima okelona weche ma ji wuoyo kuomagi yes. an chon ok achal kama kendo mm. ka ji nawuo kata ka nawuotho kata ka dhi ng'iewo sikuma eh. ji ne wuoyo mang'eny lakini sani lakini aneno ka koro ji wuoyo maber omiyo aneno ka koro ok an marach ahinya kamano koro ok arach ahinya omiyo kata ka gik ming'iyogo an be koro antie kodgi koro omiyo kolokolo in be beda beda gi chunyno baba eh, beda beda gi chunyino eh, samoro nyalo gombo kani mondo wadag lakini santa olorore matin eh, apong' min jaki mm. ituo ni kawuono in gi weche mag love weche hera aneno ka mali irwako red yeah. piny kaendi chak ichwado red yeah. omach nyaka e dhoge otamba bende red mm. dhoge be kwar yeah. minjaki ang'o matimre lewa be kwar kawuono en friday ung'eyo maber kabisa ni kawuono wachiko weekend yes ji ng'ato ng'ato dhi chalmo gima opogore opogore eh. ok en mana jongolo kende mm. waparo ni nyaka jokristo magwa te Mm. ma paro ma nenowa kamoro amora ma mm. untie mm. ung'o maber ni wachiko weekend eh. kama koro wachiko ni nitie ga lamo kod riyo kech kama koro wachiko ni nitie lamo nyasaye kod riyo kech ume waparo ni maber kabisa ma isawi inyalo dhi mondo upor e rogo moro we wuoyo ki ang'o wo ng'ato loyi ki ang'o tinde to ber ki ang'o timo no dhi ka juoga ma juoga ma ji dhi yonga juoga en mana Yesu ja Nazareth kende omiyo dhi ponde bwo got moro ka moro kata dhi e kesa wapok ka samoro be wachopo weekend maber to ne jogolo mong'ere kawuono budho chiek kure Mm. kae kama imadhi kia oh imadhi kia ito ni magi ti wei imadhi kia go ti wei mano tinde wakalo tinde wakalo tinde wamadhore kendo wa eh ni Eh, ketho ni- nying nyiri ni kia oh imadhi to kia ng'ewe ikanyo Eh. iyudo ka japiko Eh. be iyudo ka ni embo go ni abiro omi Hii ni japiko koro- ni koro kot mgejua. Ninja- ninja Ni koro kiti mgejua barach. ngidi. Kiti barach. Gini omoke e yo ma- mopogore kawuono. Yes. Ng'eni kochopo sechegi to Lynn dende ilo nikech belo. Ila. Odwa kelonwa belo, wadwa kuodho piny matin. Yes. Lynn ing'eni nyaka iti tich mane okeli kaeni. Correct. Tich mane okeli kae nyaka iti. Kolo Kaok police iti moja. ing'eni chek irucho. Ah, ah, daka yie. Eh, kendo Twende daka kazi, moro. twende kazi. Mia belo. Bas. Minjaki. E ko local instrumentals. Mhm. Belo namba eh. Namba achiel. Be. Nwanyisi ni wa- wakelonu. Lo. kibed ng'ama otang' mabe nigi pache moro eh. okibed abeda jabelo mabe to ere awe oyuma be okitho wuoth oyuma eh. sami go belo okitho oyuma ibni okuonde miwuoth bas vinjaki Belo namba moja. Yeah. Kaka ng'ama dichuo. Yeah. Hera to mit maratari. Mm -hmm. To sami kendo. Temi kenda ne dhako ma kata ka koro dibedie ni itemo ni pade ni e. Mm. Min jaki. Mm -hmm. To kawo sime. Ogone jonyuol ne ni eh mama. Eh, wuon ng'ane ka wuon onega. Mm. To kik iteme kendo dhako ma kitemo ni pado ni e. Mm. To ng'isi ni eh wuon ng'ane. E kik item. Biwinja. E kiaya. Kik item. Apenji. Penja mi duoko. Ng'ama imulo? Imulo ng'a? Imulo lemba? An. An. Chaki. Koro in ede chuo. Chaki mulwa. Mul. Chaki mul. Abo. Go. Go wa. Hula. Go. Mano ok dhako. Minja kika chiel koda koloko ni tumwe tos mana ende miyo mabende. Wodo nagi no nyuomo. To koro temo no pade ni eh. Bi ng'e ni anegi. Ni ok nyalre. Bi ng'e ni anyalo negi. Bi ng'e ni anyalo nyo dhogi mar omena ni. Yes. Bi ng'e ni anyalo finyi. Mar ka nywele no. Ituo gi ng'a? Mm. Ang'e ng'eya. Mm. Be an nyar katuta. Nyar matuta. Aneno ka suko manu gik ma ji suko go. Ha? Matuo ni ni milos. Matuo ni ni milos. Eh? Bi ng'e ni anyalo nyoni go pato ma nyisi ma teri dala. Eh. Eh to nyone. ing'e niya chuo kik ga- kik parga ni gin kendi ema gin gi teko semoko ikendo ng'ato to en oling' aling'a thi sama ine ni goye kipade to oling' thi Ah. to nitie chieng' moro ma kitemo ni pade to ng'isi ni wuon opacho anto to kitemo kik item lakini kitemo Be chuogno we madhakono. ah? Nitie gima ong'iyo mbele. Ong'iyo ang'o? Ong'iyo maisha mar nyithindo. Maisha mane? Mar nyithindo kaka nyithindo nyalo bedo ok odwa ketho dak. Mama ne ng'ani nyalo rucho. Mm. Momul moketo piny mobi mobi to we aweya nikech oparo dak. Min jaki. Ano kapar ka miyo ni endi tek. Ha? En nikech del ma bende entiego. Onge. Mm. Ma Mama del ma dichwo en in iwuon dichwo. kobetni. Dichwo en dichwo. Eh. Dichwo nyalo mako mama ne apani ng'ano owe aweya kore. Owe timo. Ah, owe aweya mama ne. Eh. Ha? Eh. Nyien oweyo. Ma ok onyango. Wuoro bolo. Epano mon osawe marom nade? Lakini ng'eni gimomako dhoga min jaki. Ang'o miyo ma- monindo pinyni to chalin? Eh? Eh, chal gi ing'e ni ka Chal- ng'ato mani malo koso man mapiny piny chal gi ng'a chal kodi wuon jaki koso ng'a in karang'o mana sabedo kodi mama nonogo ng'ato koloyi tiwene kore mana kaka stilway nowene agulu kore lakini en to gima nya wacho ing'e ni dhawo be seche moko en ga gimoro mamit ahinya e kenya nitie sama koro ji dhawo ok ni ji dhawo ni moro ma hinyre cha Mm. nitie seche moko ma ng'ato emo- tomo- temo ni padi bang' mano to koro Dak hera onge- medo pot dak onge komedi. lakini tang' ahinya dak tang' ahinya gi dhako ma in iwuon ikendo nyaka oromo ga jwang' to kiomo ni pade nikech seche moko iwalo to ng'isi ni wuon opacho anto to kawuono kik item to kitemo Ah, ah, kidhi chiembo nyanya gari. chumbi. Tang' ahinya gi dhako ma Wetena, sanga ka maneno. wiyi tek ka in nyuma timbene ka in janjore kenda kenda self discipline kendi kend kend mana discipline Koro kendi Onyango- onyango mwang'en ing'eni mon nyalo weyi mabiriyo dhi adi ma nyasaye kolo Eh. kata auchiel odhi Hmm. Lakini nyalo yudo moro ma kodwaro ni mondo udagi. Yaani gima idwaro hmm. en mana dak, ok idwar ni mondo kiang ket gufuni. Eh. Koro nyalo yedi, "Ai, ga daga." Ga daga kare kunjo pachi. Minjaki. Ah. Minjaki to ni seche moko kunjo eh. mapachi. Edwa no nyuole kata moga kata koro biro kwa ko nyuole nyithindo abi. Eh. Ok dhire. Ah, del mineno ni endi to kik watim ne practice Yeah. onge ga spare part mar del moro amora mm. kochopo kuma koro dha wuok e keny ah, ah. afadhali imany kata jahocho ko kama- ko kamano mm. to kogoyi dichiel mar ariyo mar adek to tem idhiye kamoro to kind dhako ne gi dichuo ne ere ng'ama onego oyud yesu ah? kata ka lo yesu biro sa ere ng'ama dichuo onego ere oyud? kaka ng'ama miyo goyo ng'ama dichuo koro yesu ere ng'ama oyud yesu mar go dhako koso oyud yesu mar dala dhako no onego war ma dhako mano dhako ndike muma ne dhako ema loso od wuon mine onego konyi minjakia neno Onego ka wari. brian bege Eh, onego wari dichuo malik kama matiko yugno kama iketo piny idhiyo kamano ni wuono nyathina to onge jonyuolne minjaki brian bege mide wuogo gi mar eh, amerka Ong'isa na penji ni in min jaki binya gori gi jaodi. Tek kata mara ni puth. To sama nogik mane samoro ok nyuol jaki ne nyalo kosona. To kana aomo mar mondo amule to na aneno ni mago kuom ahinyo nyithinda. Nyithinda ma burdong gi gik mang'eny ta an aburu bedo na kangima. Omiyo na adagi mawacho kata gi pudhe no koro na akawe kar mondo nagoye nikech nobedoga e kom orindi moro koro orindino ema nakawo to mbemore gi siandane to ewe koro ok namule muro moro ma seche da aomo nanyalo mule to nanyalo mule mafiny nikech an bok tu koda minja king'ada ng'ada gi kanyo we wadhi e belo namba to nikech asepimi mbele ka idhi ketho gini minjaki belo namba eh to ing'e ni lamo to ber mm. ko local instrumentals ka achiel koda min jaki mm. nitie ga seche moko mabende tembe mathoth ahinya goyi anyuola bende kwedi lakini nitie ga ng'ato achiel ma in iwuon kidhire igo agoa chongi piny e dier odi kiluongo nyinge to site duto te kaachiel koda masira yote dhiga mana kamano mano endo en nyasaye mm. to nitie piny moro iluongo ni island ma bende okwedo sana jogo ma bende lemo mago eko moting'o waslam gi jokristo mm. giwacho maber ahinya ni ka dipo ni idhiga e kanisa to ka dipo ni nidhiga e mskiti mm. to chal ni nitie kaka pachi pachi lal ok ler e, pachi lal mm. pachi ok ler mm. manyiso ni nitie gimoro mok long'o e pachi mm. kanyo mm. magoeko ka bende luwre koda goyegoeko mag Ireland. Mm. Gikwedo sana jogo mabende lemo e kanisa kaachiel mm. koda jogo mabende lemo e msikiti. Minjaki gi kolo, mm. unene nang'o? Yaani an kating'o muma Jumapil kadhi, yeah. kara sirikal ng'iya gi wang' mopogore. Mm. Ni ng'ani kara wiye. Chal gimoro. Rach kuobi. Piny Iceland ni president en ng'ano yawa. Gini- Ai. ma e pinyno endo min jaki kaachiel koda ko local instrumentals Hey. e pinyno endo mar island ma bende dibedie ni ileme kanisa kopogore gi mano to in iwuon idhi e mskiti Mm. ato koro mano chal ni wi ng'ado mo Eh. Ato ba para para ne pinyo morumo. Pinyo rumo. Pinyo morumo. Orumo na dito wan ka. Ya mini ya. Mm, pinyo orumo. Mm. Ok marwa. Mm -hmm. Pinyo morumo. Mm. Chon kane ja piny kalo. Tudo ka samoro. Ngama ko war. Obilo nyagire moro. Mm. to yudo ka ji pako nyasaye o e lwanda lwanda ma jogedo e lwanda to neno mane mago jok machando matimo ang'owa jomoko mm. man gi pes kech gimodhi manyo ne kanisa onge mm. emomiyo anyis ka pile pile ne yo milamo nogene jomoko mm. gi yo milamo gi jodhier opogore mm. jadhier ong'e maber kabisa nitie gimoro mohaw mm. nohaw ngima to gimoro monego bed noyudo mm. e lwete mondo okonyre godo mm. koro sama omok nyasaye maduong' mar nditi mm. manyalo golo ng'at dhier yes. miduog mibed kane ming'ar kaka koro ichalni to nyalo ywayo gi wiye gi mm. thinyume te koywago nyasaye maduong' mondo otime wa mm. chunya chunya to jamoko ging'war ne chunye onge chunye ler mm. en be chunye ngima mm. en gi pesa en gi gari gimone no onge mm. en winyo mana ko wacho ni wala amnu nyasaye moro matin manyalo timo ne ng'ato gimoro mm. to yo mobiro godo en ng'eni be isaye can you just kneel down mm. or you can just stand mani ng'eni jamoki lamo you can stand man jayalo or you Stand? Mm. Oh, yeah, just stand. Then we pray. Our Almighty Father, mm. we thank you, Jesus. Mm. Bless the person. You know him. It's the power. mano ing'e ni jamoko iwinjo mano ing'e nosalam nyasaye dhi mm. to jadhier mm. ma nyasaye kapod gino nitie podi pok iywak pok bigo chongi ma be iywak ma be iywak luong yesu kapod nyasaye Omera, ng'ani ok serious. ok Minja in kitemo serious. wacho ni alam opogore. Ah, opogore. Nitie Gigo alam wag- miko gi jogo Eh, jomoko gi gi jomoko. moko ma josan. Eh, gi jo- jodhier kech jadhier to ng'eni en oonge go kech ka ng'ogolo to ogolo tong' achiel Eh, dong mane gima in go ne in go lang kaka manto kapuni mar sukuma ma otielo ne jayalo dhi godo kech mane gima en go ok ne okoso ne ok ya tich ni nyasaye en e gima ri- opidho sukuma Emomiyo inyise ni pok iywak. ok iywak Kech pok aneno gwen e mesa. lakini minjaki minjaki kaachiel koda ko local instrumentals mm. anto to gima nya wacho kila ng'ato nigi ratiro ma mare mar lemo yeah. lemo en mana mar ng'ato en owuon omiyo kodok korka lemo kono endo to kila ng'ato ong'ere en owuon kaachiel koda nyasache inyalo yudo nitie gwenge moko mende gin giwegi gikwedo sana jogo mende lemo mm. nitie jok ma nitie kata mana e pinywa ma Kenya kaendi yeah. lakini ok oyie ni Nyasaye ni endi nitie mm. gin gidak adaka ni gidak mm. lakini korka lemo koni endi to kila ng'ato nigi ratiro ma mare mm. oyiene kila ng'ato lemo according to in iwuon kaka iyiero mm. ok nyis ni lamo ng'a in emiyiero to baa kwayo mm. ne jolemwa yeah. gi pasterewa gi joyandwa mm. gi joti Nyasaye mamoko piny aila ne oningo samoro nitie jogwa mani kono mm. walamne gi uru nyasaye yes. lamne uru wasiku mm. kaka samoro kaka muma wacho mm. ni sama ilamo iparo jo mane jela kata ngo kata jatelo kata kidware mm. to chuni mm. sanche tim nade ilam ne nyasaye mondo tim nade ruoth otim piny koro ore wakwayo mm. ma en wach makelo kum jodolo te mm. nyithiwa moko samoro ni e piny ni yes. maji neno mane samoro ka ilamo nyasaye to wirach mm. samoro ikoso kata samoro boko nyok ber walamne uru piny ni obede piny mong'e nyasaye maduong' mar nditi manyalo loso ng'ato ma kata jaode otho to nyalo dok ong'aro Ninja kidogo e lo- Oyudo kanye? Ng'a ochwanyi? min jaki opak ruoth opak yesu ruoth Eh. erokamano ayie ni yesu ema nodok ka chuo Ah, mano e gima ang'eyo ngimano chuo to rumo Ah? be gik moko rume lwetgi moko be samoro nyalo kendo nyaka e toki mokan nyaka mon abiriyo mokali gi berni go te in yesu to ok nyal kalo mm. en ohinga mar okado lweny haleluya ok dok chien oyo belo namba di adek bas adwa ni koro wachom gwegego komaga tanzania mm -hmm kuma nitiere jangolo maratipo jangolo marauma sana mm. iluongo ni harmonize Harmonize ni endi min Jackie kachiel koda Kolokol Instrumentals. Mm -hmm. Gimoro notimre marach chien kono endo ka bende noriwo gweno gi nyathine. Mano endo miyo miluongo ni Kajala mm -hmm. gi nyare noriwo jogi duto te kanyakla. To mane gichako weche safar ni endi mar hera to Harmonize nochako gi Kajala. Mm. Ma endi miyo mar nyathi ma nyako bende noriwo godo. mm. Hera nopoto kindgi. Bang'e to koro ne gichwanyre to Harmonize odhi mokawo nyar miyo ni endi. Mm. Ema koro oneno ni koro oher kabisa moingo min go. Mm. Min nyathi. Yeah. Eh. Gino ne lit ahinya mi njaki kaachiel koda Kolokol Instrumentals mm. ma bende thoth nyikwa Ramogi Ajwang' noloso e wiye sana e mbui. To bang' mano to nyathi miyo niendi embe noolgo modhi moweyo Harmonize. Mm. Ana wachoga ni hera ura. Mm. Hera, hera gimoyuma sana. Mm. Ochopo kang' ma koro Harmonize mineno ni endi ma endi jangolo mar atipo gwenge ma gwenge ma Tanzania. Mm. Ne koro hero donje chunye ma koro miyo mineno ma noriwo gi nyare. Mm. E ma koro chunye pod chwer ne nyaka sa mineno walose kodi ni endi. Nochako gi kwa ing'ono gi maua. Mm. Ok en mana maua ua. Mm. Minjaki. Maua ma maua. Miyo ni endi ok owinjo be noko badhe kata. Mm. Ochako wacho ni obo chako ng'iewo ne miyo ni endi ot noko Amen. Ne en gima nodonjo e chunye, mm-hmm. nokomore. Mm-hmm. Wang'ni to koro biro mong'eyo thuon masin. Mm. Min jakika achiel koda kolo kolo instrumentals. Thuon masin ariyo. Mm-hmm. Mondik e nying miyo ni endi kaka number plate. Nyamburko. Nyamburko. Thuon masin, ok en mana nyamburko ambuka kolo. En thuon masin. Ai, eh. amioni endi dongo chako doge odoge box. Mm -hmm. yeah, ochako duoke box, oduoge box mar Harmonize. Mm. Ng'ama no riwi gi nyari. Makoro kako timo ni kaka beno timo ne nyari. Mm. hey, yes. Manadeno. Kolo kolo instrumentals. Sama ng'at machielo igoyo ma jaode obede wiye. Moro inyone nyamburko adi? Ari. Eh, otek. mondo koro oyie ayiya giduogre otek jo kama mm. makata pani sama igo maka to makata pani samoro imulo mm. mondo many tich matek mm. nego bede ka chuo moko man gi geche mm. emomiyo irwajo yieno mago to ok onyal wuoye to marwa ni to kalo eh. Eh, sama ng'ato kawi okawo gweno oriwo gi tong gweno mm. onge nyathi mm. e gweno nigi tong mm. e mano e dholuo maber ni sama ng'ato okawo gweno oriwo gi tonge tong nyalo tore gweno be nyalo hinyore komachielo ma gweno kos ma ok obutno mofu gima timore kind gweno ni gweno maber gweno matoko ok gweno mafuwo tong gweno mafuwo tong en ema yudo ka welo donjo ni pap mak na nyaburi mokwongo malando awach ni mak na nyaburi malando mane moro matoko cha mafuoga tong'no mak na nyaburi malando mano nyiso ni en gir tich inyal tho tiyo gati inyal tiyo gatiga gima timore kuom jogi ma okera kata ma nyathini wuondore Eh, magi okera era mane ma gari ma kong'iewni ni koka irwako ni angolo gogudu midonge iye ni koka nindo yudo ni koka omako lwet mago ok era Maga- nyathini kata nyathini wuonde sama nowuok ma koro dhi e tong'ni nokia ni mae jal monyalo hero Ha? koso nopusre ne to kata mana jali dong ne pimo gimoro Eh, ka ring okel o- mm, ochako okel mafua Ochako- ochako okel ng'a- ang'o mane ochako okel machielo cha okel nyamburko Oke- ah, nyamburko to koro nokel mogik Nanga. Nyako adek Eh, okel nanga ot. Ni, hmm. ni ka koro ikelo nyamburko adek ni koro mano ni koro mano duogo koro ichuora yawa chuora Magi wuondo. Mijaki. Mago ok Mijaki, hera. Wache marito wache. Mago ok hera. Mago ok hera. Mokwongo onego gicham manyasi. Yes. nikech Kanyo koro onego gitim gimoro miluongo maber ma jok mano onego bed ni gibere chuth Hey. koro aa ma gimoro achiel kar nyathi cha tap odongo to ka miyo ne mano ne to tap to kaka nosekethore gik moro amora nosekethore gidog chien e bao ka ima nyasi onge giluong yesu jatelo wuodho oganda lweny Eh, Gima nya wacho, joma chwo be sani endi on- onego bedie gi luor moro. sama itimo ne ng'ato marach tem king'e ni imbe chieng' moro nibede janyuol mm. to gimine ni timo ne nyawadu ema imbe ne timni sama kaka ng'ama dichuo idwa riwo ginene idwa riwo gweno gi tong' mm. para ni machuok ni in iwuon kaka ng'ama dichuo ng'ama miyo kata mana ng'ama nyadendi oriwi kaachiel koda wuodi diwinj nade to kata mana ne kajala ma bende sani endi ochako duoge box mm. bang'e koseng'iew ne nyamburko thuon masinde ariyo mm. ni to koro chunye koro embe koro chwer ni odok ne harmonize ah, tabia mbaya sana bwana tu anano ga gima nitie okora mora e udo nitie gima ne manyo e ok ni kyango ni kyango ni chunyo Be mokwongo Nyasaye kodwoko gimoro berna moloke nyamburko dwoko gimoro. Kwa kamano to min dakika achiel koda koloko instrumentals we wadhi wagade pi matin nyakoro moga jwang' wade wadogo kendo koda pichni goyo ko bende nomori e juma ma man- ma bende wantiere go ma bende wantiere nindi mano endo chakre wuok tich nyaka chieng'no mar tich abich min mana kete e wang' joyno endo mar Ramogi TV.

jahera mar chenro mar penj laktar achiel kachiel kokalo e ramogi tv kama wacho ni ngima en mwandu ditim nang'o ka ng'ato mayi bibi yako dibeni nitie kaka e gomba I love you. waonge tabu gi ji iwacho ni ramogi night ka en mana ngolo kama ibedeno ng'ama imulono gi mimako e lwetino mana mos mos owacho ni usiku sako wawuoyo matin To thum kalie. Thum kalie. Awiya dago nyathigi karo nadem mewenda sechoromona. Luonga ni ng'inja the entertainer ma en Ramogi Night. Chenro mabiro ni tich abich ka tich abich kochakore saa ang'wen motieno. Wachwado ni benga, wachwado ni ohangla, mit maratari. Naparie wendo